אויב לייף אינשורענס איז געמאכט אויף די ריכטיגע וועג האט עס געראטעוועט געוויסע פעמיליס, און חס ושלום די לעק אוו איט האט דיסטרויט פעמיליס. צוליב דעם טוען נישט מענטשן די מינימום השתדלות וואס זיי דארפן טון כדי צו האבן די ריכטיגע לייף אינשורענס. די חילוק פון א צוואַנציק יאריגע פאליסי מיט א דרײַסיק יאריגע פאליסי איז זייער זייער גרויס אין פרימיום. ענדערש זאלסטו האבן נאן-קאנווערטיבל אינשורענס ווי איידער נישט צו האבן קיין אינשורענס. וואס איז דיין גאול? פארוואס ווילסטו האבן לייף אינשורענס טו בעגין וויט?

ברוכים הבאים, אונז גיימיר היינט רעדן פון א סאבדזשעקט וואס איך באקום קוועשאנס פון מענטשן דא דארט, און די אמת, איך וויל זאגן די אמת, איך פיל אז ס'איז זייער זייער א וויכטיגע סאבדזשעקט, וואס ס'קען זיין ס'איז נוגע פאר אסאך מענטשן וואס זיי הערן די שמועס, אבער נאך וויכטיגער פון דעם איז, אז איך האף אז נישט, אבער ס'איז דא א מעגליכקייט אז ס'זאל טוישן די לעבן פון א פעמילי, ס'זאל ממש ראטעווען א פעמילי. און איך וויל פון דעם ארום רעדן און דאס איז די סוגיא פון טערם לייף אינשורענס, ווייל אונז האמער גערעדט זייער אסאך מאל אין די פעסט פון האול לייף אינשורענס צו ס'מאכט יא סענס צו ס'מאכט נישט סענס פאר וועם ס'מאכט סענס וויפיל ס'מאכט סענס, אבער זייער אסאך מאל איז דא אז ווייל א מענטש באקומט קאנפיוזשן און ער ווייסט נישט וואס ס'טוט זיך גייט ער אפילו נישט טון די ריכטיגע זאך ווען ס'קומט בכלל צו די סאבדזשעקט פון לייף אינשורענס, וועגן דעם וויל איך זייער שטארק ארום רעדן פון דעם, און דאס איז א זאך וואס איך בין זייער פעשענעט פאר עס ווייל איך האב צוגעזען מיט מיינע אייגענע אויגן איבער די יארן וויאזוי אויב לייף אינשורענס איז געמאכט אויף די ריכטיגע וועג האט עס געראטעוועט געוויסע פעמיליס, און חס ושלום די לעק אוו איט האט דיסטרויעט פעמיליס. סאו ס'איז זייער וויכטיג צו גוט. נעמען אין קאפ די אלע זאכן וואס אונז גיימער דא שמועסן, אגעין האפנטליך אבער דיר גייט עס נישט אויסמאכן, ווייל לייף אינשורענס גייט נאר זיך האבן געלוינט אויב חס ושלום איינער גייט פון די צייט אוועק פון די וועלט פריער פאר די צייט פריצייטיג, און איך האף עס וועט נישט געשען פאר קיינעם. אבער ס'איז וויכטיג ארומצושמועסן אויב דו האסט ליב דיין פעמילי, יו וואנט טו דא די רייט טינג, ביי די וועי, כ'האב אמאל געהערט פון ר' משה פיינשטיין, שרייבט אין א תשובה אז לייף אינשורענס איז א זאך וואס איז די חיוב אויף יעדע מאן וואס ברענגט פרנסה פון די כסבה, ווייל ס'שטייט אין יעדע כסבה לחיי און לבשר חיי, וויאזוי גייט א מענטש שפייזן זיין פרוי לבשר חיי, מוז ער זען צו האבן לייף אינשורענס, די פראבלעם איז נאר אז זיי האבן געמאכט לייף אינשורענס פאר אזא קאמפליקעיטעד זאך, אז ס'איז אזוי ווי האול לייף אינשורענס מיט סעיווינגס מיט חתונה מאכן א גאנצע טשולענט מיט א גאנצע קוגל וואס מ'האט געמאכט און לעקובה דעם טוען נישט מענטשן די מינימום השתדלות וואס זיי דארפן טוען כדי צו האבן די ריכטיגע לייף אינשורענס. סאו וויל איך אפאר מינוט ארומרעדן וואסערע מינע לייף אינשורענס ס'איז דא און ס'איז זייער סימפל און וואסערע אפשענס א מענטש האט כדי צו טוען די ריכטיגע זאך און לאמיר אנהייבן מיט די מאוסט בעיסיק לעוועל די מאוסט בעיסיק לעוועל איז א טערם לייף אינשורענס וואס נערמאל איז עס פאר צוואַנציק יאר דאס מיינט אזוי מען קען מאכן א לייף אינשורענס פאר צען יאר פאר צוואַנציק יאר פאר דרײַסיק יאר און עניטינג אין ביטווין די די סכום פון יארן וואס מיינט אז ס'איז פאר צוואַנציק יאר אונז גיימיר נעמען פאר א משל אגאנצן צייט צוואַנציק יאר וכדו' זאגן פארוואס די חילוק פון א צוואנציג יאריגע פאליסי מיט א דרייסיג יאריגע פאליסי איז זייער זייער גרויס אין פרימיום, ס'קען זיין ס'קען זיין אסאך מאל בערך דאפלט, די חילוק פון א צען יאריגע פאליסי ביז א צוואנציג יאריגע איז נישט אזוי גרויס, סאו לאמיר נעמען א משל פון צוואנציג יאר, און רוב מענטשן וואס הערן אויס די שמועס זענען עניוועי האבן קליינע קינדער אפי' רוב און זיי דארפן עס האבן פאר די נעקסטע צוואנציג דרייסיג יאר, סאו לאמיר רעדן פון צוואנציג יאר. וואס מיינט דאס אז ס'איז פאר צוואנציג יאר קודם? דאס אז ס'איז פאר צוואַנציק יאר מיינט צוויי זאכן, קודם איינס אז די פרימיום איז לעוועל פאר צוואַנציק יאר, לאמיר זאגן אז די צאלסט טויזנט דאלער א יאר, גייסטו צאלן די טויזנט דאלער פון יעצט יעדע יאר פאר צוואַנציק יאר, אדער אַכציק דאלער א חודש, יוזשעלי קען מען צאלן סיי חודש'ליך און סיי עניועל, איך האב בעסער ליב חודש'ליך, פארוואס? פאר איין סיבה, ווייל אויב די סעטסט עס אויף חודש'ליך גייט עס ארויס פון די באנק יעדע חודש אוטאמעטיקלי, און די דארפסט נישט זיין ביזי מיט עס, טאמער מאכסטו עס אויף עניו און ס'קומט דיך א ביל פון טויזנט דאלער, אמאל האסטו די געלט צו באצאלן אמאל האסטו נישט די געלט צו באצאלן, אויב האסטו נישט די געלט צו באצאלן איז דא א שטארקע טשענס גייסט עס אויסשטופן און אויסשטופן און אויסשטופן ביז ס'קען זיין ס'קען זיין ס'גייט לעפסן און דו גייסט גארנישט האבן פון דאס, גייסט נאמער האבן דיין פאליסי עס דארפן אנהייבן פריש פון די גאנצע זאך פון אנפאנג, סאו דאס מיינט אז ס'איז פאר צוואַנציק יאר, נאך א זאך צוואַנציק יאר, צוואַנציק יאר האסטו די קאווערידזש, האסט נישט די קאווערידזש איין טאג מער פון צוואַנציק יאר. דאס מיינט חס ושלום אויב עפעס געשענט אין די צוואַנציק יאר, פאר קיין שום איד געזאגט, איז דא קאווערעדזש און די אינשורענס קאמפאני באצאלט די פרימיום. יעצט איז דא נאך א זאך וואס אונז דארף מיר ארום רעדן, וואס דאס מיינט קאנווערטיבל טערם ווערסוס נאן קאנווערטיבל טערם, אקעי? כ'גיי עס טרייען צו מאכן זייער סימפל ווייל ס'איז באמת סימפל, ס'איז נישט אזוי קאמפליקעיטעד, די קוועסטשן ווערט, וואס טו איך נאך צוואַנציק יאר? נאך צוואַנציק יאר דארף איך ווייטער האבן אינשורענס? לאמיר זאגן איך האב א שטוב מיט קינדער, איך דארף ווייטער האבן אינשורענס, אדער וועגן טעקס סיבות, אויב דו ביסט שוין א גביר, און דעמאלטס איז דא אנדערע מינע פלענינג וואס מ'וועט קענען אריינגיין אין א אנדערע שמועס, אבער דו דארפסט ווייטער האבן אינשורענס און ס'איז שוין אריבערגעגאנגען די צוואַנציק יאר, וואס טוסטו דעמאלטס? יעצט אויב דו ביסט געזונט און שטארק, דו קענסט קוואליפייען, קענסטו פלעין מאכן א פרישע לייף אינשורענס פאליסי, מוזט אפילו נישט ווארטן ס'זאל זיך ענדיגן אין צוואַנציק יאר, צען יאר ארום, פֿופֿצן יאר ארום קענסטו דעמאלטס זאגן יו נאו וואט, לאמיך ריפלעיסן מיין פאליסי פאר א פרישע צוואַנציק יאריגע פאליסי, אבער כדי צו קענען קוואליפייען פאר לייף אינשורענס וויל די אינשורענס קאמפאני מאכן זיכער אז דו גייסט נישט שטארבן, ווייל אויב א מענטש האט א גרויסע טשענס פון שטארבן ווילן זיי נישט געבן די אינשורענס ווייל זיי זענען דא צו מאכן געלט, זיי זענען נישט דא צו פארלירן געלט, סאו וויאזוי ווייסן זיי אז דו גייסט נישט שטארבן? וויאזוי קענען זיי זיך סעקיורן? אז זיי מאכן זיכער אז זיי געבן אינשורענס נאר פאר געזונטע מענטשן. אסאך מאל דארף מען א בלוט טעסט, א מעדיקל עקזעם, זיי קענען קוקן דאקטערס רעקארדס וכדו' פון דיינע דאקטוירים, אבער זיי מאכן זיכער אז דער מענטש קען קוואליפייען. סאו וועגן דעם איז דא א ריסק אז חס ושלום. דיין געזונט וועט נישט זיין די בעסטע צוואַנציק יאר ארום, אדער פֿופֿצן יאר ארום, אדער ווענעווער ס'איז, און די אינשורענס קאמפאני גייט נישט וועלן געבן קיין אינשורענס פאר דיר. סאו ס'איז וויכטיג צו וויסן אז ס'דא אזא זאך וואס ווערט אנגערופן קאנווערטיבל טערם אינשורענס. קאנווערטיבל טערם אינשורענס מיינט אז דו קענסט נעמען דיין טערם אינשורענס, מוזט נישט נעמען די גאנצע, קענסט נעמען א חלק פון דיין טערם אינשורענס, און דו קענסט עס איבערטוישן צו א אנדערע מינע פאליסי וואס איז נישט טערם אינשורענס ווי למשל א האול לייף פאליסי ווי למשל עפעס פערמענענט וואס ס'בויט א קעש וועליו וואס האט די אלע זאכן וואס א האול לייף פאליסי האט וואס איז סאך טייערער אסאך מאל בויט עס א קעש וועליו אויך מ'קען נוצן די געלט פאר געוויסע אינוועסטמענט אפערטוניטיס מיט די צייט און דו ווילסט עס נישט טון יעצט דו ווילסט מאכן א טערם אינשורענס אבער ס'גוט צו האבן די סעקיוריטי אין די טערם אינשורענס אז דזשאסט אין קעיס. דו גייסט אין די שפעטערע יארן וועלן האבן אינשורענס לענגער און דו גייסט נישט קענען קוואליפייען, למשל וועגן די געזונט, האסטו אזא מין טערם אינשורענס וואס דו קענסט שפעטער איבערטוישן. לאמיר דיך פרעגן א שנעלע שאלה, וויאזוי וואלט זיך דיין לעבן געטוישט אויב דו האסט ווען א פראווען סיסטעם צו מעסטערן דיינע פיינענסעס, אויפבויען זיך א עכטע שטארקע הצלחה מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף, און סטיקן צו א פלען וואס ער ארבעט באמת? קוק אויב דו ביסט מיד פון פילן אווערוועלמד און סטאק, אדער דו ביסט פלעין נישט זיכער צו דו מאכסט די ריכטיגע פיינענשאל דעסיזשענס, זאלסט וויסן דו ביסט נישט אליין, רוב מענטשן מוטשענען זיך ווייל זיי האבן נישט די ריכטיגע גיידענס, די ריכטיגע הדרכה, אדער די ריכטיגע טולס, אדער א גוטע שטארקע סופארט סיסטעם וואס ס'זאל זיי האלטן אקאונטעבל. דאס איז עקזעקטלי פארוואס איך האב קריעיטעד די גוט געלט קאמיוניטי. ס'איז א פרייוועט קאמיוניטי וואס איך פערסענעלי, איך אליין, גיי דורך בעזר השם מיט פרואוון סטרעטעדזשיס צו בילדן לאנג טערם סוקסעס. עס באקומען עקספערט גיידענס, פראפעשענעל טולס, און א קאמיוניטי, א קהילה, א צאמנעם פון לייק מיינדעד פיפל, מענטשן וואס טראכטן די זעלבע, וואס זיי האבן איין גאול פון לאנג טערם פיינענשעל סוקסעס. אויב דו ווילסט פיינעלי נעמען קאנטראל אויף דיינע פיינענסעס און זיך בויען אמת'דיגע הצלחה, שיק יעצט א מעסעדזש מיט די נאמבער וואן צו עיט פאור פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו און מען וועט דיך צוריק שיקן בעזר השם וואס די דארפסט טון צו דזשוינען די קאמיוניטי. פליז ווארט נישט ביז סאם דעי וועסט עס טון ווייל די סאם דעי נעווער קאמס ס'קומט קיינמאל נישט אן. נעם די ערשטע סטעפ רייט נאו יעצט בשעת די הערסט עס פאוז און שיק די מעסעדזש נאמבער וואן צו עיט פאור פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. איך ווארט דיך צו זען אין די קאמיוניטי און דיך האבן אלס א מעמבער ביי אונז אין די קאמיוניטי. נישט אלע אינשורענס קאמפאניס אפערן צו האבן א קאנווערטיבל טערם אינשורענס, אבער די אינשורענס קאמפאניס וואס אפערן עס איז עס געווענליך אביסל טייערער ווי א פלעינע פשוטע טערם אינשורענס. איך מיין אז פאר זייער אסאך מענטשן לוינט זיך עס. א מענטש ווייסט נישט וואס עס גייט זיין אין די נעקסטע צוואַנציק יאר, ס'איז דא צוויי זאכן וואס דו ווייסט נישט, נאמבער וואן ווייסטו נישט צו חס ושלום דארפסט האבן עפעס א מעדיקל קאנדישאן וואס לעיקוואד דעם וועסטו נישט קענען קוואליפייען, נאך א זאך ווייסט ער נישט צו די די פיינענשעל סיטועשען פון די וועט זיך טוישן. ס'קען זיין אז דו קוקסט דיך אן אה איך האב קוים פרנסה און אזוי וועט עס זיין פאר די נעקסטע יארן, קען זיין אז ס'וועט זיין אנדערש, וועסט האבן ברייט פרנסה, און ס'וועט דיר יא מאכן סענס צו מאכן עפעס א האול לייף פאליסי אדער עפעס וואס איז מער פערמענענט, איז די זאך אז דו האסט א טערם אינשורענס פראטעקט דיך עס אז חס ושלום אויב דו קענסט נישט קוואליפייען פאר אינשורענס שפעטער, נישט פאר קיין האול לייף אדער נישט פאר קיין טערם, האסטו. א געוויסע סעיפטי און פלאץ אז דו קענסט דאס נעמען און קאנווערטן, אבער דאס צו טון דארפסטו אזוי ווי אונז האבן געשמועסט גיין צו אזא אינשורענס קאמפאני וואס אפערט אזא זאך, ס'איז דא אפאר אינשורענס קאמפאניס וואס אפערן, כ'ווייס גארדיען אפערט עס, מעס מיוטשעל אפערט עס, ניו יארק לייף אפערט עס, געווענליך די אינשורענס קאמפאניס וואס אפערן אויך האול לייף אינשורענס אפערן אויך אזא מין זאך צו קאנווערטן, ס'איז דא נאך פערמענענט אינשורענס אויך, יוניווערסעל לייף, פון אנדערע קאמפאניס וואס זיי אפערן, די קאמפאניס אפערן אויך אזא מין טורם וואס איז קאנווערטעבל, אקעי? סאו ס'איז וויכטיג צו וויסן די צוויי זאכן, סאו ביז יעצט האבן מיר אונז גערעדט נאמבער וואן וויפיל יאר דו מאכסט די טורם, אונז האבן מיר געמאכט א משל פון צוואַנציק יאר, נאמבער טו האבן מיר אונז גערעדט צו אז דו זאלסט מאכן א קאנווערטעבל, יעצט ענדערש זאלסטו האבן נאן קאנווערטעבל אינשורענס, ווי איידער נישט צו האבן קיין אינשורענס סאך מאל, אוי ס'קאסט נאך הונדערט דאלער א יאר איך ווייס נישט צו איך וויל עס טון, ניין, זע צו האבן נאן קאנווערטיבל אינשורענס ענדערש ווי נישט האבן קיין אינשורענס, אבער די איידיעל אויב אפאר דאלער ארויף אראפ מאכט דיר נישט קיין חילוק, לכאורה איז בעסער צו גיין מיט קאנווערטיבל טורם אינשורענס אין מיי האמבל אפיניאן. נעקסט, וויפיל אינשורענס זאלסטו האבן? יעצט וויפיל אינשורענס זאלסטו האבן איז דא אסאך אסאך אסאך מיינונגען אויף דעם, איך גיי דיר זאגן די וועג וויאזוי איך קוק אויף עס, און עגעין ווען מ'פאנגט אן צו דיבעיטן דאס, על פי רוב קומט עס פון די פערספעקטיוו אז מ'וויל מאכן עפעס ווי למשל האול לייף אינשורענס, דעמאלטס איז יעדע דעסיזשן פון אפאר דאלער ארויף אפאר דאלער אראפ מאכט עס א גרויסע חילוק אין די מאנטלי אדער די עניועל פרימיום, ממילא מאכט מען א גאנצע עסק פון עס, אבער ווען מען קוקט אויף טערם אינשורענס וואס איז טו בעגין וויט נישט אזוי טייער, לוינט זיך צו קוקן וואס איז די ריכטיגע אמאונט פון אינשורענס וואס דו זאלסט האבן, ווייל ווייל אז דו גייסט קוקן אויף די ריכטיגע אמאונט ווערסעס די נישט ריכטיגע אמאונט גייט עס נישט זיין אזא חילוק. יעצט לאמיר איבערגיין וואס די ריכטיגע אמאונט איז. די גאול. קודם דארף מען שמועסן וואס די גאול איז. וואס איז דיין גאול? פארוואס ווילסטו האבן לייף אינשורענס טו בעגין וויט? די גאול פארוואס דו ווילסט האבן לייף אינשורענס איז, ווייל אויב חס ושלום די די מענטש איז נישט דא, אקעי, איך בין נישט רעדן פון דיר, ס'דא מענטשן די שרעקן זיך ווען מ'זאגט אויב חס ושלום דו גייסט שטארבן, אקעי, דו גייסט נישט שטארבן, דו גייסט לעבן אייביג, די פראבלעם איז נאר אויב איך זאג אז דו גייסט לעבן אייביג פארוואס דארפסטו בכלל מאכן אינשורענס, סאו לאמיר רעדן איינער וועט שטארבן, אקעי, לאמיר נישט רעדן פון וועם, איינער וועט שטארבן און ער לאזט איבער א משפחה מיט קינדער, וויפיל געלט האט דער מענטש וואס איז נישט דא יעצט אריינגעברענגט פאר די משפחה ביז היינט? דאס איז די קוועשאן וואס דו דארפסט דיך פרעגן. אויב די ענטפער פאר דעם איז צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאלער, אקעי איך מאך עס א משל, לאמיר זאגן די ענטפער איז צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאלער, אז דאס איז געווען וואס די משפחה האט געהאט ביז היינט כדי צו קאווערן זייער לייף סטייל. דארפסטו קוקן וויפיל קרן דארף איך האבן אז די אינטרעסט פון די קרן וואס איך האב זאל מיך ברענגען צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאלער, דאס מיינט אזוי לאמיר זאגן איך נעם א מיליאן דאלער און איך לייג עס אוועק אין עפעס א קרן און איך וויל לעבן פון די אינטרעסט, וויפיל קען מיך עס ברענגען א יאר? סאו איך קען נישט עקספעקטן אז די אלמנה מיט יתומים וואס זיי האבן קוים עקספיריענס אין ביזנעס רוב מאל, זאלן יעצט גיין און אנהייבן צו קויפן ריעל עסטעיט און אנהייבן צו ווערן סאפיסטיקירעט אינוועסטערס, רוב מאל זענען זיי סימפל מענטשן וועלכע די געלט זאל ברענגען א. א ריטורן פאר די משפחה. סאו לאמיר זאגן ס'איז פֿינף פראצענט. פֿינף פראצענט פון א מיליאן דאלער איז פֿופֿציק טויזנט דאלער. דאס מיינט אין אנדערע ווערטער. ווי קוקסטו עס טאקע אן אז דו האסט א מיליאן דאלערדיגע לייף אינשורענס? ווייל דו האסט נישט קיין מיליאן דאלערדיגע לייף אינשורענס. ווייסט וויפיל דו האסט? האסט פֿופֿציק טויזנט דאלער א יאר קאווערעדזש פאר דיין משפחה. סאו אויב איז דאס די חשבון וואס אונז קוקן מיר, דארף מען אייביג קוקן וויפיל געלט דארף איך האבן אין א קרן אז פֿינף פראצענט פון דעם זאל זיין די אינקאם וואס איך האב יעצט. סאו אונז האבן געשמועסט פון א מענטש וואס מאכט צוויי הונדערט און פֿופֿציק טויזנט דאלער א יאר, איך געב דיך זייער א סימפל פארמולא, טיימס צוואַנציק, וויפיל איז צוואַנציק מאל צוויי הונדערט און פֿופֿציק טויזנט דאלער? פינף מיליאן דאלער. דאס מיינט אז אויב דו האסט פינף מיליאן דאלער אינשורענס, און דאס גייט דיך ברענגען פינף פראצענט א יאר, גייסטו האבן צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאלער פאר דיין פעמילי א יאר. יעצט אסאך אידן דערשרעקן זיך ווען זיי הערן דאס, וואס? פינף מיליאן דאלער איז אזוי סאך? קוק, איך גיב דיך די איידיעל. די נומבער וואס דו זאלסט מאכן איז עניוועיר ביטווין וויפיל דו האסט יעצט און פינף מיליאן, די מאר די בעטער. דאס איז די וועג וויאזוי דו דארפסט קוקן אויף עס. יעצט, פארשטייט זיך דארפסטו אויך קוקן אויף דיין בודזשעט. לאמיר זאגן אז ס'קאסט דיך זיבן הונדערט דאלער א יאר, צו טויזנט דאלער א יאר יעדע מיליאן. טויזנט דאלער א יאר פינף מיליאן מיינט ס'גייט דיך קאסטן פינף טויזנט דאלער א יאר. טאמער ס'איז צו גרויס פאר דיין בודזשעט, מאך דריי מיליאן. אבער איין זאך וואס איך קען דיר זאגן. עניטינג וואס דו מאכסט אונטער די פינף מיליאן האסטו נאכנישט געמאכט דיין איידיעל אמאונט. סאו ס'איז וויכטיג זאלסט וויסן וואס די איידיעל איז, יא אונז האבן שוין גערעדט אסאך מאל פון דעם, זייער אסאך מאל מענטשן ווילן אפילו נישט וויסן די ריכטיגע נאמבער ווייל זיי ווייסן נישט וויאזוי זיי קענען אנקומען צו דעם, אבער דאס איז נישט ריכטיג, ווייס די ריכטיגע נאמבער און נאכדעם קוק וואס דו קענסט טון אנצוקומען ווי קלאוס עז פאסיבל צו דעם, דאס איז זיכער הונדערט פראצענט אז ווילאנג דו האסט נישט קיין פינף מיליאן דאלער אינשורענס, יו העוו נאו ביזנעס וואטסאועווער צו דיר צו מאכן א האול לייף אינשורענס, דאס איז זיכער. סאו דאס איז די וועג וויאזוי איך וואלט געקוקט אויף עס. יעצט, דאס ווערט אנגערופן יומען לייף וועליו, די עקאנאמיק וועליו פון די מענטש. אין אנדערע ווערטער, עס איז דא צוויי וועגן וויאזוי דו קענסט אויף דעם קוקן. עס איז דא איין וועג וויאזוי דו קענסט קוקן אויף דעם איז פון א ניד, וואס איז די ניד? אקעי, זייער אסאך מענטשן זאגן, וואס איז די ניד אויב חס ושלום איך בין נישט דא? ק, מ'קען מ'מוז נישט האבן יעדע וואך א קלינינג לעדי, מ'מוז נישט האבן די טייערסטע קאר, מ'מוז נישט מ'מוז נישט קויפן יעדע נאכט פלייש, מ'מוז א גאנצע ליסטע זאכן וואס מ'מוז נישט, סאו מ'קומט אויף מיט, יו נאו וואט, ס'קאסט מיך טאקע צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאלער צו לעבן ווען איך בין דא, אבער אויב איך בין נישט דא, מיין ווייב האט זיך א עצה געבן פאר הונדערט טויזנט דאלער א יאר אויך, אויב זי האט זיך א עצה געבן פאר הונדערט טויזנט דאלער א יאר אויך, מיינט עס צו זאגן, וויפיל איז צוואנציג מאל הונדערט טויזנט דאלער? צוויי מיליאן דאלער, אקעי מען דארף נישט מער פון צוויי מיליאן דאלער, דאס איז זייער א שיינע חשבון אויב דו קוקסט אויף די נידס, אבער אויב דו דו דו קוקסט אויף א וועג פון פראטעקטן א עסעט, אקעי ווען דו האסט א עסעט וואס איז ווערט א מיליאן דאלער, לאמיר זאגן דו האסט א הויז, די הויז איז ווערט א מיליאן דאלער, וויפיל אינשורענס וואלסטו געוואלט האבן אויף די הויז? וואלסטו געזאגט איך וויל האבן א אינשורענס צו ריפלעיסן א לאס פון א מיליאן דאלער אויב חס ושלום ס'איז דא א שריפה? אדער וואלסטו געזאגט, יו נאו וואט, טאמער ס'געשענט א שריפה, קען איך דאך אויך גיין וואוינען אין א מאוביל האום ערגעץ אין א פארק, און ס'וועט מיך נאר קאסטן פֿינף און דרײַסיק טויזנט דאלער, האו אבאוט איך מאך א פֿינף און דרײַסיק טויזנט דאלערדיגע פייער אינשורענס פאליסי אויף די הויז? קיינער גייט נישט אזוי זאגן, יעדער וויל האבן פול ריפלעיסמענט, דאס איז וואט איי גאט אקאסטומד טו, כ'האב מיך צוגעוואוינט צו די וועג, דאס איז וואס איך וויל האבן, און דאס גיי איך טון. די זעלבע זאך ווען די קוקסט אויף לייף אינשורענס, אויב קוקסטו אויף נידס איז נישט ביי רוב מענטשן די וועג וויאזוי די קוקסט אויף אנדערע זאכן, ווען די גייסט אינשורן דיין קאר גייסטו אינשורן אז אויב עס זאל געשען א עקסידענט זאל איך קענען קויפן עפעס א קליינע קארעלע פאר צוויי טויזענט דאלער, ניין די גייסט וועלן אינשורן די קאר פאר די פול ריפלעיסמענט וועליו זאלסט קענען דרייוון ווייטער א קאר וואס דו האסט דיך צוגעוואוינט. די זעלבע עקזעקט זאך אויב דו גייסט קוקן אויף נידס ווען ס'קומט צו לייף אינשורענס שפילסטו דיך ארום מיט דיין מאוסט וועליובעל עסעט וואס דאס איז דיין אינקאם, דיין ווייב און קינדער, די אינקאם, זייער פיוטשער, און דו גייסט זאגן, נידס, ס'איז מיך גענוג נידס. אבער ס'איז נישט ריכטיג. די וועג וויאזוי דו דארפסט קוקן איז, וואס איז די וועליו וואס דו האסט יעצט, עס ווערט אנגערופן דיין עקאנאמיק וועליו, די נשמה פון א מענטש האט נישט קיין שום אנלימיטעד וועליו, קענסט עס נישט לייגן קיין נאמבער אויף עס, אבער א עקאנאמיק וועליו קענסטו יא לייגן אן א נאמבער, וויאזוי, קוק וואס די מענטש ברענגט יעדע יאר, דאס איז וואס די מענטש ברענגט יעדע יאר אהיים, צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאלער איז די ריכטיגע וועג צו קוקן, וואס דארף איך האבן כדי צו ריפלעיסן א צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאלערדיגע אינקאם, יעצט אויב דו זעסט אז דאס איז צו סאך פאר דיר, קענסטו אנהייבן צו זאגן, אקעי איך גיי אנהייבן מיט דרײַ מיליאן דאלער ווייל יעצט איז מיך זייער שווער. און נאך א וויכטיגע זאך איז אז די אלע זאכן איז פאר מען קוקט אויף לאונס, אויף מארגעדזשעס, אויף אזעלכע זאכן. טאמער דו האסט אסאך לאונס, האסט קרעדיט קארדס, אדער האסט בענק לאונס, ביזנעס לאונס, וואטעווער ס'איז, איז עס א עקסטערע סוגיא, דארפסטו קוקן אויף דעם עקסטער, דאס אויך צו אינשורן. און דאס איז אלעס בעיסיק בעיסיק וואס יעדע אינגערמאן דארף וויסן, וואס יעדע פעמילי דארף וויסן. און איך זאג ענק נאכאמאל, אז אויב ס'איז דא איינער, אויב ס'איז דא איינער וואס ס'גייט עס טון, און ס'גייט פראטעקטן זיין פעמילי איז אלעס ווערד געווען, ווייל די די גאנצע דזשאוק פון קרן יסויממס מיט די אלע זאכן, ס'ארבעט נישט. די בעסטע פאל מ'וואלט גערעיזט א מיליאן דאלער, וואס קען מען טון מיט א מיליאן דאלער? מ'האט דאך יעצט איבערגעשמועסט, מ'קען גארנישט טון מיט עס, ס'איז נישט אויסצושפייען נישט אראפצושלינגען, אבער א מענטש פראטעקט זיך, ער טוט וואס ער דארף טון, און איך ווינטש ענק אלע אן ס'זאל מקוים ווערן וואס שינדליווער רב זאגט, אז איינער וואס ס'מאכט לייף נישט ווען עס איז אזא סגולה פאר אריכות ימים, ווייל אינשורענס קאמפאניס זענען בארע מזל און איך קען ענק זאגן פון עקספיריענס אז רוב מענטשן וואס שטארבן האבן נישט קיין לייף אינשורענס, טויזענטער טויזענטער מענטשן האבן לייף אינשורענס, פונקט די וואס שטארבן האבן נישט, רוב מאל, אקעי ס'מאכט זיך עקסעפשענס, סאו דער אייבערשטער זאל העלפן אז דו זאלסט נישט דארפן קיינמאל נישט האבן קיין לייף אינשורענס, אבער טו די ריכטיגע השתדלות וואס מ'דארף טון, גיי קויף א גוטע גוטע טערם לייף אינשורענס.